Salam gadyrly watandaşlar salam mähriban ildeşler ine bu gün biz şu gelin gyzlamyz bilen ýene bir sapar gepleşik etmekçi bu günki gepleşigimize biziň Aýjahan gatnaşýar biziň watandaşymyz salam Aýjahan
Salam Olya Çaryna salam Sähraul salam eziz watandaşlar. Hawa.
Geçenki.
Hemem biziň gepleşigimize Sähra uly gatnaşýar. Salam Sähra. Senem hoş geldiň. Salam aleyküm watandaşlar. Salam Ola, salam Aýjahan.
Salam Sähra.
Salam onda e, bu günki gepleşigimizi biz e, enelere Indi gelin-gyzlara, ýagny çagasyndan aýra düşen zenanlara bagyşlamakçy gepleşigimiziň ady hem şular ýaly, ýagny ene bilen çaganyň aýralygy bir gulpsyz zyndandyr diýede. Indi gepleşigimiziň ady şular ýalyrak bolar. Biziň indi görşümiz ýaly, bilşimiz ýaly, Türkmenistandan çykyp gaýdan gelin-gyzlar çaga-çugalaryny taşlap gaýdan gelin-gyzlaryň sany bulaň hetdi-hasaby ýok. Bularyň aňry we aňyrsy-bärsi ýok. Şol sebäpli biz şu aýal-gyzlarymyzyň gündelik başdan geçirýän gündelik ajylary, gözýaşlary, bularyň çagasyndan aýra düşüp başga ýurtlarda talabançylyk edip ýörüşi, gündelik edýän hyzmatlary, bularyň edýän hyzmatlaryny näçe pul berseňem az, sebäbi ol zähmetler pul bilen ölçenip boljak zähmet däl. Şol barada birazjyk gürrüň edeliň, gelin-gyzlar. Birinji sözümizi biz Aýjahana bereliň. Aýjahan, sen ine şu barada näme aýtmakçy? Haçanrak çykyp gaýtdyň Watandan? Çagalaňy küýseýänsiň elbetde. Şul barada hem eýdýän, ýagny biziň öz gelin-gyzlarymyzyň başdan geçirýän zatlaryny, Türkiýede bolsun, başga ýurtlarda bolsun, şu zatlar barada-da birazajyk bir gürrüň beräýseň hem öz başyňdan geçenleri. Baş üstüne aýdyber Aýjahan.
Eziz watandaşlar, ne şu men özüme özüm hakda aýtsam, şu Türkiýä gelenime şu ýakynda 3 ýyl dolýar-da. Şu çagalamy, agtyklamy goýup ştaýa mejburan geldim, ýogsam özümiň ýokary bilimimem bar. Türkmenistanda işläp ýördüm. Ýöne hiç diňe çäreden çärä kowalaýarlar. Hiç hili o taýda işläp bolanok. Şo sebäpli men işimi taşlap şu taýa geldim. Mejburan şu taýa gelýäs-ä, mysal üçin Türkmenistanyň aýal-gyzlary esasan şu taýda gaty kän, Türkiýede. Erkekler az diýseňem boljak. Sebäbi aýal gyz hökman çagalaryny terbiýelemek, olary hor-zar etmän iýdirip-içirip ösdürmek aladasy bilen ýaşaýar-da ömrüne. Şo sebäplem şu ýörik geldik. Bärde bir gowy gowy gün ýok-da, hemmämize-de bar-a. biriniň minnetini çekip ýaşamaly, biriniň şu öý işlerini etmeli. Şu zatlary biz öz ýurdumyzda-da edibilýäs-ä. Da, gaty dogry. Bolýa, diýjek bolýanym şu öz ýurdumyzda-da edip bolýa şu zatlary. Ýöne näme üçin bize hiç hili mümkinçilik ýok?
Gaty dogry. Ýokary bilimli bol, sen orta bilimli bol. Sen näçe işleseňem şu zordan çöregiňi tapýaň. Edil şu wagt hana bilýäňiz hemmämiz habarly bir bir meşok un aljak bolsaň, daže şoňa ýetenokda aýlygyňam. Şoň şu sebäpli gelýärlerinden şu taýda näçe ýyldan bäri işläp ýören aýal-gyzlarymyz bar, şolaryňam Mysal üçin, on ýyl, on iki ýyl işläp ýören gelin-gyzlarymyz bar. Şolar näme üçin mejburan gelýärler şu taýy? Ýogsam çagajyklary o taýda ejelerine zar, çaga terbiýesini berip bilenok çagalaryna. Hiç hili terbiýe berip bilenok. Çaga ene ene mährini alman ulalan çagalar nähilek bolar ol hiç hili göz öňüňe gelenok. Olaryň ertiri. Olary mysal üçin sen irden olary okuw uradýaň. Eşiklerini ütükläpjik. Soňam okuwdan gelýär iýdirýäň içirýäň. şo zatlary edip bilmän oturan çagalaryna şeýle hyzmatlary edip bilmän oturan enelerimiz bar gaty kyn bu ýagdaý bu zatlary öz ýurdumyzda da edip bolýar olýa meň diýjek bolýanym şu zatlara dur diýeliň indi şu şu haramlyklary özümiz ýok edeliň. Mysal üçin, özümiz şulara dur diýeliň, özümiz gideliň. Her kim öz ýurdunda çalyşsyn, mysal üçin. E, öňki Soýuz Respublikalary baryna, mysal üçin, Gazagystany alýas-da, bärde ýöne Özbegistandan hem bar, Azerbaýjandan bar, Gruziýadan bar aýallar men kän duşdum-da, ýöne diňe Gazagystandan ýok. Näme üçin Gazagystandan ýok diýip pikir etseň, Gazagystanda iş köp. Aýal-gyzlarymyz üçinem iş köp, erkeklerimiz üçinem iş köp. Men özüm şu taýda Bodrumda çalyşýan, işleýän näme şu taýda gazak gazak doganlarymyzy gelip şu taýy dynç almana gelýärler. Bize arada şeýle bir ýagdaý bolupda, Olýa saňa diýsem, alty sany gazak aýal maşgalasy gelip dynç alyp gitdiler şu taýy. Bara özüm şoňa namys etdim, Mara biz sen nireden Men Türkmenistandan. Sen nireden? Men Gazagystandan. Biz näme üçin şony edip bilemizok? Biz türkmen aýal-gyzlary şoňa mynasyp dämi? Dynç almamyza. Biz haçan dynç almaly mysal üçin? Gaty dogry. Şolar bize gaty geň galdy. Gaty geň geň gördi bara Türkmenistan. Hä, bilýäs Türkmenistany, eşitýäs eýle-beýle diýip bara men şolaň ýanyna özüm gaty utandym bara. Özüm şeýdip biriniň öýüniň işini edip ýörenime özüm gaty namys etdim. Hakyky dogry, dogry Türkmenistanda ine hyzmat etjek bolsak şu ýerde bir garra seretjek bolsak näme garry ýokmy Türkmenistanda? Ýa bir inwalid çaga seretjek bolsak Türkmenistanyň inwalidi azmy? Ýa şu ýerde seretjek bolsak çaga azmy? Şo taýda öz ýurdumyzda şo çagalara, şo garrylara, şo inwalidlere seredip işläp ýörseň hem bolýar, dogry dälmi? Şo ýerde Dogry. Öwu öz öýüň öýüň ýanragynda, öz raýonyňda, öz obaňda şolar ýaly iş gytmy? Aw, tapyp etse bolardy. Näme? Näçe ýyl taşlap gitmeli, dogry dälmi? Dogry dogry diýýäň. Ine men özüm üç ýyl boldy diýýänä şuma gara iň az men pikir edýän özüm az bolup durow maňa diýýän başga aýal doganlarymyzy göremizde bara olar sekiz ýyl on ýyl iň keminde şo şoň ýalak çagajyklaryny görüp bilenokda bilýäňmi şu derejede gynanyp işleýäler bärde. Ýene ýaňky ýaly, mysal üçin, Gazagystandan gelen aýal-gyzlar bize birhili birhili göz bilen seredýäler-dä, mysal üçin. Men şolaň ýanynda gaty utandym diýýän-ä.
Dogry. Şoň ýaly, bize-de bize-de bize-de döwletimiz şon ýalak iş ýerlerini açyp, şeýdip aýal-gyzlarymyz kösenmesin, çagalaryndan aýry ýatmasyn, biriniň hyzmatyny etmesin, goý Türkmenistanymyňdyň hyzmatyny etsin diýip alada etseler nähili oňat bordy?
Hawa bul neme-de Türkmenistan häkimiýetiniň dürk Türkmenistan döwletiniň gurulan sistemasy ýalňyş. Şol sistema ýalňyşlygy sebäpli iş ýerleri bilen halky üpjün edip bilenok. Barja ýerlerem sokraşeniýa edip işden çykarýa. Sebäbi bul sistemada finans diýlen zat aýlanyp durmaly-da sistemada. Dogry ýerine ýetirilende şol pul meselesi, pul näçe möçberinde bolsa-da aýlanyp durmaly. Sistemaň içinde durmasyzdan aýlanyp durmaly. Şol işgärler aýlygyny wagtynda almaly. Bular ýaly Banklaň öňünde gije-gündizläp, matraslap, postelläp ýatyp, daňdan gelip oçura durup, olar ýaly zat bolmaga haky ýok. Bolmalam däl. Şol sistema dogry işlände, aýlyk-günlük ýeterlik bolmaly. Ýaňky ýaly her bir iş ýerleri bilen her bir adam üpjün edilmeli. Şoňa görä-de aýlyk ýöremeli. Ine, şular ýaly sistema dogry gurlan bolsa, biziň öz ýurdumyzda-da şo ýaňky aýdyşym ýaly, inwalidlerem ýeterlik, garrylaram ýeterlik, çaga dogulýan çagalaram ýeterlik, enesi, atasy işe gidýän bolsa, çagasyna seretmäge bir eneke hökman gerek-dä. sadik ýaşyna, çagalar bagyna gidýänçä bir iki-üç ýaşaýança hökman eneke gerek. Ana olara-da aýlyk töläp şeýdip bolardy, dogry dälmi?
Hawa, dogry. Şu diýýän-ä şu ýurduň daşynda gezip ýören iki million halkymyz ýurduň içinde işlän bolanda ýurduň içine nähili girdeji ederdi? Hakyky.
Hakyky. Ondan indi Nähili girdeji bolardy? Aga şu ýerde ýene bir ýene biri bize gelip goşuldy. Aramyza ah, adyny iPhone diýip ýazylgy. Kimdigini bilip biljek däl. Salam, ildeşimiz. Kimem bolsaň. Ha, telefon ýapyga meňzeýär. Indi ol- Mikrofon öçürikli öýdýän. Tamam. Em, Aýjahan gelneje, e, bir zat bar, e, biziň prezidentimiz diktator-da, n- pre- biziň prezidentimiz, hä, biz ony saýlamadyk, ýöne onuň aňy, düşünjesi ýogap bu zatlara düşüner ýaly, şuň ýaly zatlar gerekdigini, sebäbi, e, men şeýle düşünýän, Bu adam hiç haçan nu nähili deýin biz ýaly ene ýa dogan ýa garyndaş mährini görmedik adam bolmaly sebäbi öz halkyna şeýdip seredýän prezident siz diýdiňizä mysal üçin Gazagystan diýdiňiz Özbegistan we Azerbaýjan we

hatda bu öz nemelerine öz halkyna mümkinçilik berýär. Başga ýurtlara işlemäge gitmek, gezmäge gitmek, öz çagalaryň bilen görüşmek, maşgalar bilen ýaşamak ýa göçmek, ýöne biziň hiç şoň ýaly zady mümkinçilik berenok, hiç. Siziň aýdyşyňyz ýaly, maňa näçe adamlar ýazdylar, öz maşgalaryndan bäş ýyl, sekiz ýyl, on ýyl aýry ýaşap ýörler başga ýurtlarda. Ol nähili bolýar? Eger bütin dünýäde şu kanun boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň kanuny zadyna seretseň, çaga ene-atasy aýrylanam bolsa, ol hökmän enesinem atasyny görmeli. Aýda bir gezek minimum. A o bolsa on ýyl, bäş ýyl, bir ýyl görmeýär çagalar. Olar näme iýýärler, näme içýärler, temperaturasy galanda olara kim derman berýär? Biri urdy, ýençdi diýeli köçede. Olary kim gujaklap aglanda, gujaklap Balajygym näme aglama, ertir oň ene-atasy bilen gürleşerin diýýär. Kim? Hiç kim. Menä dogrymy aýtsam, düşünemok, näme üçin bu adam şeýle bir sowuk ýüregi daşdan hiç bir pikir edenok öz halky barada. Söýenok öz halkyny. Meň üçin örän geň zat, näme üçin beýdýänini, dogrymy aýtsam. Hawa bu başdan aýak belli zatda bul bul adamyň halk üçin gelmedigi halkyň aladasyny etmek üçin gelmedigi görnüp dur. Näme üçin gelendiginem biz özümiz gowy bilýäs. Ony aýdyp oturyp hökmanam däl aýdyp oturmak. Ýöne halk üçin, halkyň gelejegi üçin, gelejekki nesil üçin şularyň gowy gelejek gelejegi üçin gelmedigi görnüp dur. Hakykatdanam ine oturýaň pikir edýäňdä biz ine ine aýal maşgalada biz enedä hemmämizem welin şol pikir edýäň çagalam çagamdan bir gün aýrylsam ýa aýdaly bir bir aý ýaly aýry ýaşasaňam eýýäm kelläň birhili üýtgän ýalak bolýada gündelik pikiriň Gündeligem däl, her sagatda, her minutda pikiriň şo öz çagalaňda bolýar-da, işde bolsaňam ine şeýle. Şo näme iýip içdikä, owun ýatdymyka, ýatmadymyka, üşüýämikä, ýa ýaranokmyka, ýa gowumyka, şu kelläňde diňe şo pikirler aýlanyp durýar-da, ene bolsaň. Bu indi meni bizi diňleýän eneleriň hemmesi şu zatlary başdan geçirýär diýip men şony bir ýüz prosent aýdybiljek däl. Şol özüň iýmän, garaşyp şu indi ýaňja bolan wakany aýdyp bereýin-dä şu bir ýarym sagat munden öň bolan waka şu öz garyndaşlarymyň biri bir zatjyk bişirip getiripdir-de syrniçki diýilýär-ä syrniçki nemeden bişirilýär syrdan Hawa, pendir, pendirden.
Hawa, tegelejik, tegelejik, gijijek gene sirniçki. Şony bişirip getiripdir, 5-6 sanjyk iýseňiz diýip dadyrmaga. Onuň meňem gyzym sapagyny okap otyrdy we çykýança çykansoň iýer diýip goýdum, şoň üstünden birjigini bir sanjagyny alyp iýesim geldi welin iýibilmän goýdum men şony. Çaga iýsin diýip. Pikir edýäňizmi, enäň duýgusy başgaça bolýar, erkekleňki bilen deň bolanok. Şony şol Iň gowy zady iýdirjek bolýaň çagaňa, iň gowy zady geýdirjek bolýaň. Şu diýsin, men iýmäý, men oňaryn diýeňde, näme bolaýsyn, süýdüjik bolsun ýa kökejik bolsun, şony çagama diýip goýýaň. Onsoň men şu türkdäki ýa başga ýurtdaky oturan aýal-gyzlaňam, indi şu Amerikada-da kän-de şular ýaly aýal-gyzlar, çagasyna, çagasy hakda nähilidir alada edýändir, gije-gündiz pikiri çagalarynda. Gunnogly çagalaryny goýup gaýdan aýallary bar, gelinleri bar. Gunnogdaky çagalaryny, bäş-alty aýlyk çagasyny. Şu ýerde bir gelin bar. Ikiz çagasyny alty aýlykka goýup gaýdan, ikiz çagasyny. Welin, gije-gündiz aglaýar. Gije-gündiz ýassykda. Gije ýassyga ýüzüni berýär-de, aglaýar, ertire çenli aglap çykýan diýýär. Çagalary görüp bilemok. Çagalar ulaldy. Eýýäm kemala geldi. Mekdebe gidip başlady. Men henizem çagalarmy göremok diýip aglaýar. Çagalary ýedi ýaşap gitdi-de, mekdebe baryp başladylar diýýär. Men henizem göremok diýip aglaýar. Bu, bu, bu näme diýmek bu? Bu, bu nähili durmuş beýle, bu durmuş boldy bu? Günähil durmuş hiç aklym çatanokda bolýan zatlara. Bir haýsy haçana çenli sen öz çagaňy görmän şeýdip ulalýar çagalar şeýdip görmän gapdalda ulalýarlar-da, olaň ne toýuny görüp bilýärler, ne enesiniň, atasynyň, garyndaşlarynyň ýasyny görüp bilýärler bular. Bir çagasyny öýlendirende telefon arkaly şu neme bilen Skype arkaly toýuny görenlerem bar. Toýuny şeýdip görýärler. Çagalaryň öz radnoý çagalarynyň toýlarynam şo wideo arkaly görýärler ene-atalar gidibilmän. Bu nähili dünýe boldy bu? Bu nähili dünýe? Men şoňa düşünemok.
Olýa, sözüňi böleýin-dä, bir ýekeje minut daş taýdan bar-a. Şu Mardan öz gatnaşýan joram bar-da, Şu bir ýaşyny goýdy, bir ýaşyny. Bir ýaşyny çagasyny taşlap çutaýyp geldi, bilýäňmi? Hmm. Onu ärem içegenne, içegen äri, ýene de dört çagasy bar. Bäşinji çagasy hem şu bir ýaşyna kaş taýyp geldi şu. Onu ärine şumat aglaýa da oň bilen telefonda gürleşýän-ä welin, aglaýa-da, şu kiçikge çagam nädýäkä gyz, ulalýamka, ärim şeýdýämka, seredýämka, seredenokmyka, ýüregi öýünde welin, iş, işläp hiç nemem ýok diýýä-dä, işläp bilemok diýýä-dä. Bäş çagany. Eklemek üçin şu taýyk geldi. Bir ýaşly çagajygyny şu taýyk taşlap şeýdip geldi-de, bilýäňmi? Şumadam aglaýar şu gelin.
Indi şu taýda men e, bir zat aýdaýyn. Gaty dogry zatlar aýdýaň, hakykatdan hem men ynanýan. Sebäbi her bir her birimiziň şu zatlar başymyzdan geçýär-de. Oturyp pikir edýäňde näme üçin Ine uzakly gün der döküp işleýän, işleýän maňlaý deriňi döküp gazanýan welin ýaşam gidip barýar, görýän, bakýan eýýäm epesli-dä ýaşymyzam welin men diýen bu durmuşyň hözirini haçan görmeli biz diýen. Haçan bu ene-atalar haçan durmuşyň bu hözirini görmeli? Şeýdip işläp, işläp garrap iň soňunda görýäniň näme sen bu dünýede? Aslynda bu dünýä näme üçin geldimkäm diýdirýär kämahal. Şu bolýan situasiýalar bar daş-töwerekdäki. Şu zatlara pikir edip-pikir edip kelläňi bir alyp çykyp bolanokda. Näme üçin şu gazananja puluň oturyp öz maşgalaňda bile çagalaň bilen bile oturyp iýip-içip bolanok. Näme üçin bir ýerlerde enesi, atasy ýaşamaly, der döküp gazanyp çagalaryna ibermeli. Şu çagalar aç bolmasyn, suwsuz, hor bolmasyn. Ýene bolmasyn diýip. Bul ene diýilýän ene çagasyny şeýdip daş başga ýurtlarda indi öz ýurduny taşlap özem başga ýurtlarda şeý şular ýaly aýraçylyk çekmek üçin dogurdymy çagalaryny. Şu zat şu sorag gaty neme zat bir ýüregiňi e, paralaýan sorag da şu e, düşünseňiz. Onuň Pikir edýäň, näme üçin öz maşgalasynda bile bir hojalykda oturyp, bir saçak ýazyp, hemme çagalaňam daşyňa üýşürip, hem aýaly, hem äri bile bir bir saçakda iýip-içip şeýdip ýaşamaly däl, näme üçin? Onuň bu bizi şeýdip ulaltdylar-da, aý bul Allaň işidir, sabyr ediň, aý näme, bir Allatagala şeýle edip ýaradypdyr bizi, Hawa, Allatagalaň diýeninden nem etmek bolmaz, çykmak bolmaz, bu Allatagalaň işidir diýip, şo depämizden guýlup-guýlup, gulagymyza guýlup-guýlup nem edilen şu wesýetlermi, näme bu bi, wes, wesýedem diýjek däl menä, şol köne adamlaň düşünjesi-dä Allatagalaň işidir bu diýip. Bu aslynda seredip oturýaň, bu Allatagalaň işi däl bu. Näme diýýär, Hudaýa ynansaňam ynanbolýyn, öz eşejigiňi beripdi şo diýýär. Bul Allah Tagallaň işi däl, bul adamlaň her birimiziň işimiz bu. Biziň biziň özümiz ýerden turmaly, birimiz berk guşap şu bolugsyz hökümediň garşysyna göreşmeli. Şunuň üçin hem hemme eneleri, gelin-gyzlaň hemmesini şu göreşe biz çagyrýas. Goşulyň, göreşiň. Öz çagalaryňyzyň bagty üçin göreşiň. Öz çagalaryňyzyň gelejegi üçin göreşiň. Öz çagalaryňyzyň bilimli bolmagy üçin göreşiň. Bul bu haýsy haçan beýdip dowam etmelimişin? Enesi bir ýerde, çagalary başga ýerde. Ne tertip ba, ne düzgün ba, ne bilim ba, ne sowat ba, hiç zat ýok. Diňe şeýdip der döküp gazanyp, Ene çagalaryna ugradyp, çagalaram diňe şo pula iýip-içýärler. Bilim-de ýok, zat-da ýok, tertibem, düzgünem, terbiýe hiç zat ýok. Şoň üçin hem her bir ene, ata öz maşgalasynda bolmaly, öz çagalarynyň ýanynda bolmaly. Şul režime garşam biz özümizi göreşmeli. Gelin-gyzlar, zenanlar hemmäňizi ine şu göreşe çagyrýas. Goşulyň, geliň. Ýaňky aýdyşym ýaly öz çagalaňyzyň gelejegi üçin göreşeliň, göreşiň. Ine şeýleräk meniň aýtjak zatlarym her bir ene öz çagalary üçin göreşsin. Goşaklar. Dogry diýýän.
Dogry diýýän ol ýa. Muňa hem hemme aýal gyzlar bolup göreşmegimiz gerek. Bu bu çüýrük tema indi ýetjek derejesine ýetdi. Iň soňky e, iň soňky duralga geldi da mundan aňyrda hiç ýerli ýol ýok. Hiç tarapa ýol ýok. Hmm. Iň soňky geljek ýerine gelip ýetdindi. E, ýuwaş ýuwaş ýuwaş ýuwaş ýuwaş halky açlyga getirdi. e, halky öldürmäne, gyrmana getirdi. Iň soňky ýoluna geldim men pikirimçe bara. Indi mundan aňryk ýol ýok. Muňa mundan diňe öň öňüne çykyp durmagymyz gerek biziň halk bolup. Bütün aýal gyzlar bolup göreşmegimiz gerek. Sebäbi ýurduň daşynda gezip ýören aýal gyzlar hiç biriniň hiç bir bilen gürleşeňde de bar şolaryň oňat durmuş ýok-da, rahat bir keýpine ýaş taýa öz rahatlygy bilen, öz islegi bilen gelen hiç aýal maşgala ýok şu taýdan-a. Şonuň üçin bütin aýal-gyzlar bolup göreşmegimiz gerek bu zatlara, dur diýmegimiz gerek. Mundan öň sen bilýäňä Olýa. Mundan mysal üçin 90-njy ýyllardan öň öň hiç aýal gyzlary ýurt daşyna çykyp şeýdip işläni barmydy? Ýokdy.
Biz eşdem ýokdyk. Gadyrly watandaşlar, mähriban ildeşler, ine şu ýerde biziň ýene bir ildeşimiz Güldogan gelip goşuldy. Güldogan salam size-de. Hoş geldiňiz biziň. Salam.
Bolýa salam gyzlar hemmäňize sagman işläp sagman köp wagtdan bäri görüşmändik ýüzüňizi gördüm örän şat boldum.
Salam sizede hoş gördüňiz.
Indi şu ýerde biziň gepleşigimiz şu eneler hakynda-da çagalaryndan aýra düşüp eneler çagalaryny ýaş çagalarynam öz yzynda Türkmenistanda goýup gaýdyp ýagny ýaňja bolan ýa gundagly çagalarynam bir ýaşlyja çagalarynam goýup gaýdyp bir bäş ýyllap on ýyllap on bäş ýyllap görmedikler barda bu zatlary aýtmak ýaman agyr degýä meniň üçin edil ýaman bir şundan agyr zat, şundan agyr zulum bardyr öýdüp pikir edemok dünýede. Ene bilen çagasyny aýyrmak bul iň aýyrmak dogry. Iň bir agyr zulum diýip hasap edýän. Buny e, aýyrýan aýyrýan e, hökümede de, ýagny hökümediň başynda oturan e, adamada şul adamyň dünýede bir iň agyr jeza iş eden bolsa, şul adam edendir diýip men hasap edip bilýän. Dogry aýdýaňyz. Muny biz aýtmanda-da her kim bilýär. Indi men häzir bir bir zat aýtjak. Şu taýda işlän köp aýallar çaga bakyjylyk edýärler. Tämizlik ýapýarlar. Ýöne şol wagty Şular şu işlän ýerindäki adamlaryň çagal öz çagalaryny nähili olary şuň ýaly begendirjek bolup, olar üçin her zat edeni görüp, şuň ýaly bir kemsinýä aýallarymyz. Olary ýüzüne seredende gülüp seredip, tualete girip hyçkyryp-hyçkyryp aglap çykan aýallary öz gözüm bilen gördüm. Işlän ýerimde şu öýüň tämizligini ýapan aýallar ýaşajyk. bir ýaş, bir ýarym ýaşyndaky çagajyklaryny emizdirip duran çagalaryny şo haýsy bir ene emizdirip duran süýdüni şu ýere gelenden soň e, göwsleri çişip temperatur edip maňa liçeniýa gatnan aýallar boldy aglap aglap şu çaganyň e, süýdüni göwsünde alyp gelen aýallar bar. Ine şonuň hem bir sanysy Çapa hassanada ýakynda ine dokumentlarda hemme zat bar diýdimi? Wefat eden maryly bir gyzym, gyzjagazymyz ady, familiýasy, adresy hem üç çagasy galdy gyzym. Üç çagasy galdy. Şu çagajyk adamsy ölenden soň şu çagalary eklejek bolup emizdirip duran çagasynam taşlap gelip Iki ýyldan soň özem ene kanser bilen, rak kesel bilen ýogaldy. Oňa meňzeş näçe, näme? Biz bärde oturýas ýa, telewizorda görýäs. Mysal üçin Berdimuhamedow agtyklarynyň elinden tutup, o ýörän nämelerini görkezýärler. Indi şu bir sorag bar şu taýda. Berdimuhamedowyň agtyklary Çagalary çaga-da, biziňkiler näme, çaga dälmi? Şonam bir doguran enedir-ä. Onuň özüniňem çagalary bar, näme üçin aýallary düşünmeýärler? Ynha, häzir ýakynda, näme, öz gelnimiz bilen gürrüň etdik. Gelnimiň aýaly bilen mugallym bolup işleýär Lebapda. Şuň ýaly bir kemsindim diýýär, şuň ýaly bir kemsindim diýýär, oçura bardym diýýär, çagamyň hä, 4-5 aýdan Neme, Gülloganyň sesi gitdi. Häzir telefon geldi şu mahal. Sesiňiz gitdi. Näme?
Häzir geldimi sesim? Hawa gelýär.
Hawa gelýär. Şu biri aýdypdyr, eger bir ýyla çenli sen şu nämäňi almasaň, posobiýaňy almasaň köýýä diýipdir. A indi bir dokuz aý dagy bolupdyr, gidinda şu pulumy alaýyn diýip, nämä giden. Barsa aýdypdyr, näme üçin her aý gelip almadyňyz diýen. Soň eden biz işleýäs diýen, çagalaryň posobiýasy çagam ýaş bolsa hem işlemek zorunda men sebäp men çagalarymy iýmesi bar içmesi bar öýde otursam kime pul posobiýa ýetýämi bize diýýär soň onda kursa men size hat bereýin diýip beripdir banka goýberipdir banka barsam diýýär o ýerde bir kemsidildim diýýär näme hat alan ýerimde ikinjisem diýýär banka bardym diýýär Bu muňa goşýar diýýär, bu muňa ýarym gün şo taýda soňunda uje gygyryp başladym diýýär. Berýäňizmi şu puly ýokmy diýse, bar başlygyň ýanyna bar. Başlygyň ýanyna barsaň, dokuz aý almansyňyz, ýene dokuz aý garaşyp bilýäňiz, bankda pul ýok diýipdir. Muňa serediň ynha, bolýan zatlar. Ine şu, şu taýda biz nirä barsak ýene nähili bolsam sözümizi geçirip bilýäris. Mysal üçin, daşary ýurtda her kimem, Amerikada bolsun, Germaniýada bolsun, Kanadada bolsun, barsaň adam ýaly gürleşýäň, çaýyňy, kofýaňy berip oturyp, bolmajak zat ýok, hemme zady oňaryp goýberýärler, ýagdan gyl sowran ýaly. Näme üçin biz öz ýurdumyzda biziň aýal-gyzlarymyz, adamlarymyz kemsinmeli bolýarlar? Men şoňa hiç düşünip bilemok.
gaty gaty dogry aýdýaňyz gaty kemsidýärler gaty özem öz öz özüne degişli pul aýal ýerinde gören oklar şu her kimem dogran şu aýala şolaryň hem ejesi bar ha ine jennet ejelerim aýanyň aşagynda diýip şu gelin gyzlar biziň geljekki ýaşajyk gyzlar geljekki gelinimiz ejeler mamalar. Gelinler hem şu e, çagalara özleri şun ýaly kemsinip ýörese o çaga o moral bilen, o ruh bilen nähili terbiýe berip bilýär. Soňa mine e, häzir çagalar en ata e, e, nämesini ya enesiniň mährini alýan bolsa atasynyňkyny alan ýok atasynyňkyny alýan bolsa enesiniňki ýa bolmasa är hele ikisi bileje gelip hem Şu garryja enelerine, atalaryna goýup gaýtdylar şo çagalary.
Dogry, hakyky. Dogry. Hawa.
Häzir gün-günden kyn, häzir gün-günden kyn.
Nesip bolsa, şo ýanky bankdaky oturan diýeniňiz-a? Şolaň intäk nesip bolsa birem işlemez şo ýerde. Birem işlemez şol real adamlaryň. Hiç haýsy ine. Mylaýym bolmany öwrenmeseler, adamlar bilen gepleşmäni, gürrüňdeş bolmany öwrenmeseler, işlerinden boşarlar nesip bolsa. Aslynda olaryň hem hemmesiniň e, nämesini görmeli. Şu men aýdýan täze Türkmenistan bolan wagtda ilk öňje şu olar uje pul alyp öwrendi. Mysal üçin şu şu nira barsaň äs dom problem Birinjiden-ä o bank işgärlerini bilen adamlaryň nämäsi bolmaly däl. Elektron döwlet bolan wagtynda näme? Ýuwaş-ýuwaş o korrupsiýam gider öz-özünden. O adama baryp ýüz tutmaly bolmaýar. Ýüz tutan wagtyňda olar eliňe seredip durar. Eger, ine, mysal üçin Tursiýada, ine, men oturma iznimi uzaltmana goýberdim. Meniň öýüme getirip, kargodan işigimi kakyp, elime berip, rospis alyp gitdiler. Hemme zat elektronny. Awa şeýle bol.
Özümiz Awa şeýle bolmaly, özümizden şeýtmelide. Şul gelýän pasobeler bar çagalara. Ýa inwalidlere berlen pasobeler bar. Hemmesi şolar öz kartçykasyna geçmeli, kartçykasyna geçmeli. Islän wagty baryp şu kartçykasyndan pul çykaryp alasy gelse almaly, produkt alasy gelse almaly. Islän ýerine ulanyp bilmäne hak bar.

agtyklary bar, gyzy bar. Iki ýüz dollar üçin adamy öldürip gitdiler. Adamyň jany diýmek iki ýüz dollara durýan eken biziň Türkmenistanymyzda. Oňa o biziň bilenimiz, a bilmedimiz näçe sany ölüp gidip oturan aýallar bar şu mahal. Hakyky.
Hakyky. Gaty gaty elhenç zatda şu adamyň jany 200 dollara durýan bolsa sen bir 200 dollar bak şu alsyn şu 200 dollara aýaly öldürmek nämesine gerek? Hawa.
Alla git ha öldürmek näme gerek?
Adamlar aç. Olga Çarewna.
Indi şu zatlara barýa-da, seret indi Türkmenistanda Hawa. nara. Aç, aç, adamlar aç. 200 dollar şu Türkmenistanda şony alan adam üçin hem bu dünýäň puludyr. Belki ullakan puldur ol. Hawa.
Aç. Açlyk näme etdirmeýär. Indi öňküleri ýaly ýadyňyzda bolsa, men bir zat ýadyma saldym şu mahal, şu suçeden peýdalanyp, Aşgabadyň Ýalkym obasy bar. Şonuň dogrusynda bir oba bar. Şu Ýalkym obadan köçä çykan wagtyňda relsden geçip, poýezdiň relsinden geçip o oba geçýäň. Häzir aýdan, bu näçenji ýylda boldy? Iki müň, iki müň bäşinji ýylda bolanysa, iki müň bäşinji ýylda gelin alýardylar o obadan. Meň joram şo taýda ýaşaýar, Ýalkymda. Şo, şo sluçýadan bir gün soň bardym men. Şonda şo aýdyp berdi, şuň ýaly aglap-aglap, näçe özüniň joralaram şo ýerde eken-dä. Gel, o Ýalkymdan gelin alyjyga gidýärler. Şu awtobus, kiçijik awtobus, o ullakan däldir, şu reýlsa baran wagtynda nähili bolýar-da, tormoz basylyp, e, maşyn ýöränok-da, otkaz edýär. A bat bilen gelip oturan poýez şu şofýor birazajyk garaşyp, ony ötüp geçirip, soň geçmän gyssagly geçjek bolupdyr-a, uzakrakda diýip, şo mahal ynha Awtobus durýar. Onuň içinde çagalar bardy, gelinler, diňe gelin-gyzlar bar. Hemmesi şaý-sepli çagalar bezenen. Ýöne şo sluçiý bolanda, okazywýetsa, şo iki müň bäşinji ýylda poli, adamlar misirowka ýaly bolupdyr şonda. Poýezd geçip gidipdir-de, Şu adamlary o ýerde diri galan hiç kim bolany bir awtobus adam. Azyndan bir dogsan ýetmiş adama bar diýdi. Şo şo wagty aýdanda şo jora. Şu polisiýa iş diňe polisiýalar garynja ýaly şo taýyn hem şo ganly aýallaryň içinde ellerini sermeläp şo şaý-seplewri toplapdyrlar. Şu polisiýa işgärleri o hiç zatdan näm uşa 2005-nji ýylda. Ynha, indi eger soýuz döwründe bolan bolsa, o ýere prokuratura işgäri gelinçe bir polisiýa girmezdi. Bir polis polisiýalaryň özi ogurlyk edipdir şu taýda. Ony Aşgabat hemmäm bilýär, ministrleriň özem bilýär, prezidentlerem bilýär, Nyýazow ony wystupasiýa edip aýdybam berdi. Ynha,

Hawa. Şonuň maşgalasyna otuz ýedi, otuz ýedi million amerikan dollaryny tölediler.
Ana. A biziň çagalarymyz uçup giden çagalaryň ölügi Alatdanmy, Buharadan çykdy. Biziň adamlarymyzy granisadan geçirmediler gidip şu çagalary görmäne. Mhm. Özbegistandan aýdylan bir iki sany çaganyň ölügi tapyldy bärde diýip. Gitmediler-ä. O e, Ýigrimi ýedinji aprelde ýadyňyzda bolsa. Hälige çenli tapylman ýören çagalar bar. Näçe ölenler bar. Statistikany öňler bardy. Mysal üçin soýuz döwründe statistika näme bolsa, şu bir welaýatda bir zat bolsa ýigrimi dört saatyň içinde nobatçy oturýardy. Nobatçylar ýazýardy. Mysal üçin nähili bir sluçiý, bir ölüm boldumy, nämeden öldi, nähili boldy, olaryň hemmesini alyp ertirsi gün şu prezidente doklad edilýärdi şolar. Nirde o zatlar? Işlänok häzir. Hiç bir sistema işlänok. Diňe bir sistema işläwdi. Türkmenistanyň baýlygyny sümürmek sistemasy. A, dogry aýtdyňyz. Ana şeýle. Bu halk üçin gelen neme däl-ä ol, ýokary gelen.

Ama şoňam asaçyk bir kellesini galdyran bolsa, onuň kellesine mynjyradyp basyp otyrlar. Şoň üçin hem indi näme? Dem almana goýanoklar. Şu şuňa alyp boýnundan bogup bu näme? Howadan dem almana berenoklar. Şu her tarapdan gysýarlar, her tarapdan. Mekdebi, mekdeplere çagalaryňy mekdebe berseň, hemme zady özüň alyp barmaly okaý. Onuň kitabyndan, depderinden başlap o klasyň remontyna çenli e, her her zada pul, her zada pul. Bakçada hem edil şoň ýaly. A döwlet nirde? Hany biziň näçe ýyllap, otuz-kyrk ýyllap işläp, döwlete ödän otdelna stihini betstwo üçin beren, tölän naloglarymyz nirde şular? Öňler bardy, Täze ýyla bir gün galanda, soýuz döwründe nähili bolsa hem Türkmenistana bir ýylyň nämesinde näçe girdeji girdi? Näçe çykdajy çykdy. Näçe pulam o bir ýyla geçýär. Prihod, rastuhod, ostatok şolar otçitowats edilýärdi. Bize hiç kim halky adam ýerine golaryny ýerinden galan miras ýaly. Halk o ýerde hiç biri çok, kak budda olaryň ata-enesiniň gullary ýaly uje basyp başladylar.
Ha, indi biziň gepleşigimiziň dowamyny soň indiki gepleşikde ýene dowam ederis. Biziň dowamyny Zoom-yň Zoom-yň wagty dynny wagty gutaryp barýar. Şonuň üçin hem häzir biz watandaşlarymyz bilen hoşlaşalyň, ondan bu gepleşigi ýene-de dowam ederis. Ýaňky aýdyşym ýaly biz hemme ähli e, zenanlary, e, gelin-gyzlary hemmäsini şu adalatly göreşe çagyrýas. Ýene bir gezek gaýtalaýyn, öz çagalaryňyzyň, öz agtyklaryňyzyň gelejegi üçin, şolaryň bilimi üçin, şolaryň bilimli bolmagy üçin bu göreşe biz sizi çagyrýas. Biz dymyp oturmaly däl. Sebäbi bu çüýrük sistemany aýyrmasak biziň gün. Hawa.
Eneler birinji, meniň aýtjak zadym, erkeklerem bar, mert oglanlarymyz, merk erkeklerimiz hemmesi hem bar. Ýöne Eneler eger bir aýagy galaýsa öňünde dag daşlar durmaz şony ýadyňyzdan çykarmaň çagalarymyzyň geljegi üçin agtyklarymyzyň geljegi üçin göreşmek zorundaýys biz.
Hawa bolýa onda onda hoşlaşalyň. Bolýa saman oturyň.